Kukunda eby'obuhangwa. Ebiro makumi ashatu na kimwe by'okwezi kwa ikumi n'abiri omu mwaka ogw'enkumi ibiri makumi abiri na ishatu, hakabaho omukoro gw'eby'obuhangwa ahari Texas Gardens omu rurembo Rushele, erikushangwa omuri Kihura District. Omukoro ogu. Gukahikaho abantu nyamwingi nangwa n'abakuru omu gavumenti ya Rwamutsiriza nka chairman wa nrm omuri Kibura district ow'ekitiinisa Shedrack Nzeire Kaguta, ow'ekitiinisa Jovans Rwenduri, omukyara omujwekyerwa omu ishengyero ahabw'abakyara ba Kiruhura Brigadier General Steven Kashaka, ow'ekitiinisa Sam Rakojo owabaireho MP wa Rwamiyaga. kandi niwe abaire Omugyenyi Mukuru. Ekigyendererwa ky'omukoro ogu kubaire kuri okusiima abaatandikireho okwigura emikura y'eby'obuhangwa bwa Ankore n'okutebeekanisa enteekateeka y'okwombekaho Ankore Tubhaburwa Museum Cultural Centre. Habaireho emizaano nyamwingi nk'okwevuga, okufukaana, okumurika enkoni z'abacwezi n'endiijo mingi munonga. Na bwanyima y'okuzaana n'okwemurika, Abahangubankore ikumi na mukaaga bajwekyerwe emidaari nk'omuringo gumwe gw'okubasiimira okwikura emikura y'obuhangubankore. Abandi abahangu abarikwingana munaana abarimu Keith Bunanikye, James Tumusiime, dayirekita Igongo Cultural Centre, Penina Rugumba, Christopher Bakashaba, dayirekita Radio 5 na Sky TV, Nasasira Emmanuel Mwagango, Mpairwe Benon, dayirekita Akakoma Herbal Research Centre, Twine Reuben Mukombozi, John Mark Rutanyohoka nabo bahairwe ebirabo nk'icumu, enkoni n'ekitebe. Chairperson Organising Committee w'omukoro ogwo Omwami Achamu Kamusiira ashabire abanyankore okugaruka aha micwe n'emitwarize yaabo. Omu bigambo bye agira ati. Eky'okubanza mwegyeza mune ebyanyu, ekyakabiri ni birungi. Mbwenu shi ekyawe kandi ekirungi kirigaho?

Hagira ebijwi abanyankore kandi birungi kandi bakama byona rukundo. Mbwenu nabasiima abanyankore abaijuize obe kureba ebintu byanyu kandi mukashemera. Chairman wa NRM omuri Kiruhura District, Ow'ekitiinisa Nzeire Cedrack asiimire NRM okutyamura obugabe omu banya Uganda n'omu diini zoona, nasiima abanyankore. okutsyamira emicwe n'emitwarize yaabo, kandi yaabashaba okwihamu emicwe emibi. Akatsigazi emirungi. Ahabwa Christ Media TV, ndiikiriza Joy. Hati obu mutandikire ku muri oburare, muri ebifiire, muri embura bukuru, kwonka kwija kubeeta abashaija, mwaruga kuhangura. Ekyo nitwebazaayo nari omu General Francis Kashaka ku mwagarukire buri omwe wagira ngu akore eki ahwere. Aba Born Again abasiimuki abaabaire baafiire ediini yaabo yaagarukaho. Abantu abaabaire batarikukora ensi yoona ekaba eri ey'Abasiraamu ahabw'okugira ngu purezidenti akaba ari Omusiraamu kwonka hati nimukazi deera ari saniya buri buri omwe naarya eki akwenda. Mbwenu naimwe mwebare kwihamu eki mukwenda. Ekya kabiri. Haza eryo niryo nungi. Ahandi niinyenda ngu twihemu ebibi omwami acwamu, twihemu ebibi tugumye ebirungi. Hati okwo kwaruranamu ahabw'endwara tikyandibaasa. Ekindi ekindi ekindi nka hati DNA abajungu tibarwanisa omu bisiyaga nabo bagira ngu bateerane amaka gaitu bagira ngu bu- bushwa neekyebeza omwana waayo kuba omuzaire kandi itwe abanyankore tuzaarana Mbwenu noshanga namugore ari ogu ari ekyoma kya DNA. Oshobeirwe tu tatubihurira South Africa tubihurira Kanye. Hati abajungu bakitsire ngu baturwanise kuri omu kisiyaga ka tuterane amaka gabu. Ka waza kukyereza omwana owawe omukazi noshanga omwe nowa nyokwetu ninga nowa frenkazi. Ninga orije ninga ni washwete omwana wawe ni washwete tukaba turwaniise murekyere twerundane twihemu ebibi tuteere empunda embi tugira obusingye burungi na karica nungi etarimu kuboora omu diini n'omu mahanga etarimu okuboora hati twakwenda kusiyaana bagamba abiru n'abiru abairu omwiru n'omushaija omu baibuli.